Humanonan por ni comprende no cuanto siman, cuanto tempo mi tin ta angela pe momento aki. Mi ta preparando for di un siman sigur, un siman sigur, pensando con lo mire cunan den otro kico lo mi por bisa, kico mi por pone extra. Mi ta lezando mas buki pa mi banja sa mas dia topico, Pues rumannan mi tin algo pa bisa boso. Dje sinku di october desnuebe ochenta i ocho, Malba tin tur na nashon, Los Angeles Dodgers di un manera òf otro a logra hunga den un temporada ku ta konsistí di shete wega, e National League Championship ku e New York Mets, i awor nan tabata bayendo kontra e poderoso, inresistibel, invensibel Oakland A's. Laga nos resa nos Tata ku ta na shelu, bo nòmber sea santifiká, Señor, mi ta pará akinan akinan dilanti di e kongregashon ku algu lo bin sa inspirá pa abo. Por fabor, Señor, usa mi. No laga ku ta mi propi palabranan ta loke mi ta usa, ma mi ta papia segun bo boluntat. Yuda mi pa tur e manera ku mi a prepará tur e kosnan ku mi a lesa i tur loke mi sa, ku mi por konta e rumannan pa nan bida por a lo transformá danki na bo grasia. Por fabor, Señor, yuda mi, pa mi no bira nervioso I si mi bira nervioso mes, kalm'é e levant'é. Esaki ta mi orashon den bo nòmber eterno, amèn. Ni un hende ku konosementu di beisbòl lo hinka den su mente ku The Dodgers lo tin un chèns pa gana The A's. E eskritònan deportivo tabata bisa ku dris e simpel echo ku The Dodgers tabata den e selekshon ta supos ta un onor. Despues nan lo kontinuá bisando. Ban spera cu the Dodgers lo sikiera perde fight of na bon papiamento lucha un poco. Pero na final tur hende tabata sa cu tur e centima mesa tabata pone na nomber di Oakland A's. Cu McGwire di Canseco y Oakland su rey di batidornan di home run, the Dodgers su lineup hospitalisa didn't stand a chance, no ta tin speransa. E prome weganan di Dodger Stadium di nuebe inning, Max ku klaro, Jose Canseco a dal un grand slam den segundo inning. Oakland ta tin un lead di kuater pa tres. Di Dodgers ta ku dos out den bòm di inning number nuebe. Mike Davis drew a walk i despues, sin niun hende a spera, Kirk Gibson mal batí ku dos rudia malu a sali for di e dugout. Henter e temporada e meneer aki a hasi kosnan tremendo, kosnan asombroso, sakando gananan pa The Dodgers, pero niun hende rumannan, niun hende a pensa ku el a por hasi e biaha aki tambe, spesialmente bayendo kontra e picher prinsipal Dennis Ercosby. Di ningun manera. Pero na e momentu ei, di un forma improbabel, imposibel, E nuebe palabranan ku niun hende a kere ku nan lo a tende di e naradó Vin Scully a bira realidat. Un fly den e right field, e ta afó!

Ruman e wak cu e club ta celebra y con conten di true a paso niun hende a spera cu e cos aki ta ser celebra. Awor, dicon lo mi conta boso di un wega di baseball siendo cu e predicashi yama E gracia cu tin poder pa salba? Curt Gibson su homeron di diesnuebe ochenta i ocho a impactá henter e mundo deportivo i a bira esaki cabes abou. E scritoran deportivo cu prome tabata bisa cu The Dodgers no ta tin speransa, awor ki a haci e evento milagroso aki henter un competencia, purbando na discribi e suceso loke nan lo yama un milager mihó cu otro. Añanan despues, fanaticonan di The Dodgers pa un gran diferencia a vota e home run di Gibson e miño evento di The Dodgers den historia. E palabra cu mayoria bia a wordo usa pa describi e home run ta asombroso, amazing. E tabata un home run amazing. E tabata un regreso, un comeback amazing. Un presentashon asombroso duná pa un hungadó tur trosí. Un final asombroso pa sera un aña asombroso. Un ser humano ta dal un bala ku un bate i nos ta yam'é asombroso. Durante pia siman di orashon, nos a studia e tópiko bíbliko Grasia i e echo ku Hesus a baha for di su trono selestial pa bin biba riba e planeta shushi aki. El a bin biba meimei di hendenan di manera abo i ami. El a bin sabiendo ku e lo mester muri un morto teribel, manju, no pa su propio pikánan. El a bin sabiendo ku e lo wòrdu rechasá. Persiguí, ridiculisá i matá. Pero nan hasié tòg, pa asina algu yamá gracia por bini na nos disponibilidad i rescate. Rumannan, ami no sa di boso, pero e promé bia ku mi a lesa e palabranan aki i e mester a sali for di mi boka, mi kurason a haña ke burdel. Sí! Úniko manera ku mi por deskribí e kos akí, e ta sona hopi ilógiko, pero asina mi a sinti. Hesus a laga tur kos atras pa nos. Téknikamente nos no ta meresé, pero tòg asta sabiendo ku nos lo no stima el di manera e ta stima nos, el a entregá su bida pa nos. Esei ta grasia, rumannan. Grasia. Awor, si nos pudi asusta antigua grasia. Pia e mesun adhetivo ku a ser usá pa deskribí e hombronan kual ta amazing nos ta haña un pareha nobo, Amazing Grace òf Grasia Asombroso. Ounke si mi tin ku ta onesto, tin algu rubí esaki. Si un persona bati un bala i e saka un hombron, I nos yama esaki amazing. E ora e lokual ku Hesus a logra na krus, dia di su morto na Kalvario, ta simp ta mas ku simplemente grasia asombroso. Rumannan ta ei ku mi? Si Hesus a muri na krus pa nos por haña bida, i nos ta usa e mesun adhetivo pa des ku nos ta deskribí un bala kuné, pa deskribí loke el a logra na krus, tin algu robes. Pasobra Hesus su gracia ta mas cu asombroso. Hopi mas. Esi ta tur locual mi tin pa bisa. Si nos ta bin usa e palabra asombroso pa describi weganan di baseball, e ora ei nos mester usa un palabra nobo pa describi e milager di gracia. Asombroso simplemente no ta suficiente mas. Pensa riba dje. Pa yuda bo mi ta duna bo un senario. Bo ta sinta na un mesa den kafetaria di trabou. Otro koleganan sinta na un mesa leu for di bo ta papia i den nan papiamentu el a bira rei. Bo ta tende nan ta bisa otro, Ari ta envolvi den un skandalo, basta nos! Mara bo ke sa. I otro cosnan manera nan ta bita e spilí fifi mañan. Sí, mañan prome cu ora di pausa. Sintá einan boso cu boso ta pensa, Haa! E cos aki ta increíbel! That's amazing! Senario number dos. Bo ta drenta cuater oficina di bo escool. Sea na bo trabou, dòkter, mi no konosé bo bia. I pasa ku e unia revistanan òf e magazinan asina stimá, ku ta papia tokante kualke skándalo di e mundu di selebridat. I mas klaro bo ta mesté, e título di portada ta impaktá bo, i e asumshon òf e teoria ku Elvis Presley ta kantando Somewhere riba oséano Pasífiko, Ta pone bo pensa, Hm, esaki ta increibel! That's amazing! Rumannan, si descubrimentu etc. Ta asina asombroso, increibel, lo no ta un downgrade Un rebaho ta bisa ku e mesun palabra aki tin sufisiente poder, sufisiente forsa pa deskribí e milager di grasia. Si e titularnan na NBC News i Entertainment Tonight ta asina asombroso, e ora emi ta kere ku ta tempu pa nos traha un kantika nobo. Sí! Un cantica nobo. E biaha aki cu e titulo More Dan Amazing Grace. Paso si nos ta kere cu e cosnan terenal por tin algo di balor compara cu e cosnan celestial, nos ta robes. Rumannan, no comprende mi malo. Asombroso ta un bon palabra. Gracia ta i ta keda asombroso, i diariamente nos mester ta asombrá ku e gracia di Dios. Pero si e gracia, e Kalvario, Hesus su sakrifisio pa nos, ta na mesun nivel emoshonal ku un home run, nos mester pensa atrobe. I sea haña un palabra mas profundo òf un amor mas profundo pa e regalo ku awe nos tin e onor, nos tin e plaser di yama

Ora rumannan bisa mèn òf lukina. Ora rumannan a ñe bisa aleluya òf amèn òf gloria na Dios, dis pa mi sa su mi ta sirbi. I e ta bisa, Kende òm ke kue tabata eksistí den e forma di Dios no a konsiderá igualdat ku Dios algu pa tene na dje, ma a bandoná su mes gloria tumando forma di un sirbidó, siendo trahá Den e semehansa di hende, i hañando su mes kondishon di hende, el a umiyá su mes dor di bira obedesido te na morto, asta morto na e krus. P'esei tambe Dios a hals'é na e al te na e alturanan, i a dun'é e nòmber ku E a duna e nòmber ku ta riba tur nòmber, ku pa e nòmber di Yèsus tur rudia mester dobla, di esnan ku ta den shelu i riba tera i bou di tera. I tur lengua mester konfesá ku Señor JesuCristu ta Señor pa e gloria di Dios Tata. Amen. A ta yumanan. Hesus a bini for di e punto di mas haltu ku universo a konosé pa bin aki nan na tera, e punto di mas baho ku un persona por biba riba den. I awor e ta okupá e punto di mas haltu atrobe, kaminda e ta ofresé sa e ta ofresé. òf sakrifiká su propio sanger, su propio kreashon di grasia pa abo i ami. Asina Pablo a mir'é, asina asombroso Pablo a kere i sinti ku e grasia di Dios ta. Pa e echo ei den su karta pa e kreentenan na Gálgata, Pablo a skibi palabranan ku nos por haña den Galatianan seis djes kuater.

Ma ohalá ku nunka lo mi gloria sino den e krus di nos Señor Hesukristu, dor di kual e mundu a wòrdu krusifiká pa ami, i ami pa e mundu. Ma ohalá ku nunka lo mi gloria sino den e krus di nos Señor Hesukristu. En realidat, e ta bai hopi mas leu ku esaki. Ora el a skibi su promé karta pa e korintionan, Pablo a básikamente bisa, Mi no ke tende ni sa di nada eksepto di e krus. Rumannan sa den kua den kua estado spiritual bo mester bo mester ta pa bo pensa, Mi no ke sa di nada, mi no ke mi no ke tende di nada eksepto di e krus di Hesus. Excepto di e sacrificio di e cruz, excepto di loke Hesus a logra pa ami, pa ami por bay salba, pa ami no tin cu bay, pa ami no tin cu paga pa tur e picado cu mi a comete. Pa Pablo Calvario tabata e cos asombroso. Achievements, logronan humano, no tabata asombroso. Victorianan militar no tabata asombroso. Metanan alkansá pa hende, ni su propio listanan di logro no tabata asombroso. Pablo tabata pensa ku lokual Hesus a hasi, muriendo na e krus, esei tabata asombroso. Laga mi puntra abo awor, Kiko ta duna bo totondad? Kiko ta laga bo kueru langa? Kiko ora bo pensa riba dje? Bo ta bisa, Combo esaki di berdad ta asombroso! No bisa mi, pens'e omes. Ora Kirk Gibson a dal e home run i gana Oakland kuater pa sinku, hende a lanta para celebra cu mi sa grita. Trinta minut largu Dodger Stadium tabata yena cu bochincha. Asta esnan cu tabata wak e wega na television a keda para bani dje. Tawaki! Cu nan no keda na laira den forma di victoria. Nos ta asina excita pa tocante loke Jesus a haci pa nos. Nos ta asina excita tocante Su gracia maravioso. Nos ta haña ke por vel ora nos realisa con grandi di berdad e victoria na Jerusalem tabata. Nos ta komprondé e diferensia entre dja sabra anochi na Dodger Stadium i dja bièrnè atardi riba e sero di Gálgata. E picher Tod Maguire tabatin algu ku e ku e ta yama Frozen Ice Ball Theory. Un reportero deportivo a puntr'é di kiko esaki ta konsistí. I el a kontestá lo siguiente, Si mi bin picha na Willie Stargell den e temporada di World Series ku base yen, lo mi no hasié òf lo mi no ke hasié? Mi sa kiko Stargell por hasi ku e bala ei. Pero despues el a sigui bisando, E ora ei mi ta kòrda ku den un milyòn di aña e sol lo kima kaba su propio energia, tur kos riba e planeta aki lo vris muri. Mundu no ta simplemente un bala di ijs ta drai rond. I ora e tempu ei yega, niun hende lo no sa kiko Stargirl a hasi ku e bala ku mabicha tem. Wèl, rumannan, e anekdota ta cute. Pero McGraw ta tin algu aden. Mayoria kos ku nos ta yama asombroso, mayoria kos ku nos ta haña maravioso, ta sumamente, inkreiblemente temporario. Nan mi repetí atrobe. Hopi kos ku nos ta pone na lugá di Dios, hopi kos ku ta konsumí tur nos tempu, ta kosnan temporario. Sí, asina mes. Pastor Alba su título di revista lo wòrdu lubidá mañan. Awe su logro chikí lo wòrdu nubidá e siguiente fin di siman. Pero e regalo ku ta di Dios, e regalo di grasia, lo ta pa semper. E ta dura mas ku un fin di siman, mas ku dos mil aña. Grasia lo sobribibí e Frozen Ice Vault Theory. Ku grasia bo ta haña e eternidat. E ta asombroso. Esaki ta mas ku grasia asombroso. Awor laga nos papia di e kantika Amazing Grace, kual ta loke nos a len grasia kuné henter e siman di orashon aki. Ta imposibel pa bo kanta Amazing Grace den e iglesia sin keda konmoví. E ta asina presioso. Bo ta sinti asina serka di Hesus? Bo ke stim'é? Bo ke sirbié? Bo ke trap'é? Bo ke tin un relashon serka kuné? Pero ora bo drenta den parkea plats i bo a kona rasa bo outo? Tur e sintimentunan ei ta disparsé. Bo ta tira nan tur for di bentana. Bo ta permití e kantika ta mas dushi ku e grasia. Rumannan, ta gracia tiña poder pa cambia bida, no pa un momento so, sino pa semper. Un melodia impactante ta dura solamentra mientras e notanan ta baila den laira y den bo memoria, pero e conocemento di gracia riba su mes, e conocemento di Calvario, I di nos Salbador, esei por dura pa semper. Amen. Ta gra ta gracia locual ta salba bida, no e tono di Amazing Grace. No tin un persona cu gracia lo por alcansa. A mi splica brico. Por ta boso conoce e historia di e Capitan John Newton. E persona aki tabata gana su seng Su pan di kada dia di e manera di mas baho ku mundu a sera konosí kuné. E tabata kapitan di un barku di esklabo, sí, un barku di katibu. Mi ke bo pensa riba esei un momentu. Djis imaginá bo mes Un kapitan transportando sernan humano sin ku e echo ku nan ta hende ta importante. E tabata kapturá i sekuestrá hende hòmber, hende muhé, mucha hòmber i mucha muhé, lastrando nan bai kuné. Miéntras nan ku nan rason tabata grita den agonia pa nan famianan, pa despues e kontinuá pèrtando nan den e barku manera saldinchi den bleki. Kaminda tur tipo di supstansia tabata sompo. Tabata hasi tur esakinan sabiendo bon bon ku mitar di e hendenan aki lo muri i nan lo no yega nan destino final. Miéntras ku e kaptibunan tabata muriendo den e barku, e tabata sinta den su stul konfortabel di kapitan ku un papel i un pèn ta konta i kalkula kuantu ganashi e lo haña si mitar di su karga òf mitar di e hendenan wòrdu tirá den profundidat di lamar. I pensa ku si esaki mester sosodé. Tòg e lo saka, basta sèn. E kosa e manera aki tabata un manera desastroso pa forma un bibá, pero esei tabata e realidat di Johnny tambe. E tabata gana su sèn, su bibá, for di lomba di almanan inosente ku a wòrdu kapturá sin ni a wòrdu puntrá si nan ke bai, pasobra e definishon di kapturashon. Ruman a sa di kon mi ta konta boso e historia di e hòmber aki? Mi ta haña sorprendente, i no pa husga niun hende, ku di un forma òf otro e milager di grasia a yega te serka John Newton. Sí, e milager di grasia a yega te na e porta di su kurason. Si tin un hende ku tabata pèrdí, tabata e. Si no tin un hende ku tabata siegu, tabata e siegu pa e miseria i e angustia rondó di dje, siegu pa e poder salbador di JesuCristu. No tabata e tono, ni e melodia, ni e sintimentunan di e kantika Amazing Grace ku a salba John Newton. Ta e gracia di Hesus mes. A haci esaki un realidad. Por ta bo sa cala, pero John lo tene cu e mesun pen cu e tabata calcula cuantu ganashi e lo ta tin. Cu su traficacion humano i a skibi e Gospel cu awe pa worde canta pa diferente hende, pa diferente rasa i diferente religion. Amazing Grace. John no ta na arepentí, a tira un bista na su pasado na e punto asina baho ku e tabata i el a skibi, I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see.

Te serka bo. Ruman, mi no sa den kua situashon bo ta, mi no sa ku kua bataya bo ta bringando, pero mi ke pa bo sa ku e grasia di Dios tin e poder pa yega te serka bo. E grasia di Dios, ku tur e dulsura i tur e suavidat e tin, e tin e poder kuru pa kambia un pekador. Pablo ta bisa den Romanonan ocho trinta i ocho te ku trinta i nuebe, Pasobra mi ta kombensí ku ni morto, ni bida, ni angelnan, ni prinsipadonan, ni kosnan presente, ni kosnan futuro, ni podernan, ni alturanan, ni profundidat, ni ningun otro kos kreá. E Kreador di tur kos ta bisando nos ku ningun otro kos kreá lo por separá nos for di e amor di Dios ku ta den Kristu nos Señor. I esaki, rumannan, esaki ta e poder divino di Dios. Nada lo no por stòp'e, nada lo no por slow'e. Si e por yega te den e abismo profundo ku John Newton tabata aden, Ki Reni no duda ni un sekondo ku e lo por yega te serka bo. Pues awe, por fabor rumannan, permití e grasia di Dios toka bo kurason. Hopi hende no ta komprendé ku Hesus su hopi hende no ta komprendé Hesus su grasia pa nan. Personanan ta kere ku Hesus ta rabiá ku nan, i pa un tempu mi tambe tabata den e grupo ei. Nan ta lubidá ku Dios ta amor. E lo ta amor i lo sigui ta amor. Amor ku rabia, amor ku odio nan no ta meskla. Pues si su grasia pa si Dios ta ekstendiendo su grasia na bo, ta pasó e ta stima bo i e ke bo bon. E ta dunando bo un oportunidat pa salba, pa bo salba di e konsekuensianan di bo pikánan. No keda sin tumé. Bo aktonan bondadoso, bo intentonan pa ta perfekto lo no por salba bo. Ni mas ke kuantu bo purba, ni mas ke kuantu bo lucha, lo bo no por garantisá salbashon pa bo mes. E ta imposibel, rumannan, pasobra si nos por hasié, Hesus lo no mester a bin muri na krus pa nos. Grasia ta un regalo di amor pa kada un di nos. Nos ta salbá pasobra Hesus a hasi tur kos di un manera perfekto i nos a skohe pa risibí su fe. Grasia ta mesun kos ku un regalo. Si bo no si un hende duna bo un regalo dia ku bo hasi aña i bo no tum'é, e regalo no ta di bo. E regalo ta na bo nòmber, pero e no ta di bo te ora ku bo tum'é den bo man i hasi uso di dje. Grasia ta nifiká ku nos no tin ku work our way to Jesus. Nos no tin ku struggle pa ta bon sufisiente p'e, pasobra el a bini serka nos, el a bin patá ku nos, i su trono di grasia ta kaminda nos for den orashon kada bia. Bai serka dje pa haña e yudansa ku nos mester. Rumannan, mi ke laga boso ku un bèrsikulo. Esakinan ta Efesionan dos, ocho te ku dies. Efesionan dos.

No komo resultado di obranan, pa ni un hende no gama, pasobra nos ta e obra di Su man, kreá den Kristu Hesus pa bon obranan, kualnan Dios a prepará di antemano pa nos gana. Lo manda nos no ta wòrdu salbá pa nos obranan. Si bo lubidá tur loke mi a bisa durante e las ku minutnan aki, un kos mi ke bo keda kòrda, Grasia ta un regalo. Gracia ta un un regalo di amor pa cu nos. Y si Jesus a bini pa muri pa bo ta paso e ta stima bo. No lubida esey, bo obranan, bo intentonan ka ta perfecto. Tur locual cu bo haci lo no, lo no ta suficiente pa bo haña salbacion. E úniko manera pa salbashon ta risibí e regalo di grasia ku fe.